Hun rei tak hnuah ka lo let leh a, vawiin hi March ni sawmthum leh pakhat nia hei kum sani sawmhnih leh paruk nia bawk a ni. Chuan tunah hian mi dum field durtlang playground ah. awm mek a ni. Umm hei a zau khawp mai a, ṭeng ṭeng mai a. Tunah hianin eng nge eng nge khelh dawn ka hre lo a, match a awm dawn ni awm tak a ni hei. A ṭhutna te hi, a ṭhutna hi quality ṭha khawp mai a. Umm thil hi chip chiar takin ka hre lo va, chuvang chuanin aah. I hei enjoyment angin ka rawn ti mai mai dawn a ni tuna tun tumah chuan maw Insawi lamah sawnin pet mek bawk a a hawngtu hi pu sap danga. Nia hei pui khawp mai chun cheng mai a umm a luh theih chin chin kan lut anga a kal theih chin chin kan kal bawk anga tah hianin hei corridor zau ve tak mai a lo awm bawk a vawilah hianin maths a awm dawn a veteran lam pang nge. Chuan Maruis lampang hrelo a ka vlog kha tawlh tuk a vlog hi ka tim deuh a ah a zah thlak ve deuh a thin a a nuam khawp mai hmun chu chip chiar takin ka rawn la thei dawn lo tih kha a chip chiar tak hian a lak thei dawn lo va nuam reuh khawp mai. Ti hian a chhung lamah ka awm a, a chhungah hian tawng a khawk deuh a, ka awmna lai hi reception office tur a ni ta a, tah hianin electric lampang control room a awm a, umm ti hian lai hi chuanin an kal thla zel ang a, an inkhel bawk si, an inkhel lai kan tih dan ka tum dawn ni tlem tlem umm. An kal a then chu e pawh zau tha umm thui khawp mai umm chair te awm tan tawh a hei a chhung hmuh theih zawng khaw. Hei hi conference room tur a nia chuan hei hi support staff room e team dressing room c wow dressing room pawh changkang dawn ta hle mai lo na umm u. hei tiang hi a pawn atanga kan lak theih chin ka lak theih chin aw chuanin extinguisher a awm bawk a umm umm a nuam khawp mai a pawn lampang kher vek ang aw hei hi pawn lampang lan dan a ni a middle field kum thlang lampang a ni a chuan khi khi durtlang nawt lampang a ni. Nun e, a nuam khawp mai. Mi tam lohna lai zel hi vlog rih teh ang hian kal chhung a kan kal lut a aw hei hi team e dressing room an lut lawk ang. Umm e, umm a tih lan thei ang vek ang chu maw? Wow! Changkang reuh hle mai a. Umm e, kan inkhelh lai ho chuan kan dah nasa ve thin. Chuan, a hi toilet a ni a. A sen chei chuai lutuk a Arsenal a Manchester United Old Trafford dressing room ah kan kal a mawn ti mai dawn lo ang. Tha khawp mai. Chuan in sawi lamah sawn hei leng a. Eh lobby stairs. Lut awm ve thlap mai hi kei pawh tui in duh tan tui in theih an hawng loh chin ang an kal anih hi an kal anih hi team B dressing room chu lut lo meng a chuan medical room chan chu kan an kal chan chu kan hman tangkai tur rih loh hi chu kal mai hi kal rih mai hi fu ber a

Chuan support staff room B hetah hian support equipment room emaw sports equipment room hei tah hetah hian sports equipment room chu a sawi fiah hran ngai lo ih football khel leh eng emaw chuan inhre deuh hret tho ang ka sawi fiah peih lo match official room. Min ka sawi fiah piah lo te ka ti a, tawngkam mawi lo deuh hlek te Sports Equipment Room kan tih kha chu hei i Sports a inkhelhna a pawimawh kan hmanraw pawimawh tur ang dahkhawmna ang kha a ni mai a, chuan a sirah khan kan thlawk chho leh ang a tih hian umm ni pawh a sa tha tawh e chek chek e na. Official room khi chu kal chho theih lo a umm vawiin ah hian tlem te chu ka vlog dawn a ka vlog hnem dawn lo hnathawk tho te pawh an awm tawh a saw hna a pawn thawk mek a. Thlang lampang kan en leng a, he lampang hi Lengpui aah aw Sairang lampang hawi zawng kha a ni ta, hei nuam daih daih khawp mai a pawn lampang ah inkhelh daih lo te an sawi zuai ang aw pawn lampang atangin. Hei a grass ah kan lut ve ta eh nuam khawp mai na dup ul ul mai tunah free kick mawi lutuk tur kan en ang eh a hmuh nawm hle mai a inkhel te ai mah hianin a ground i hmuh nawm ka ti zawk a saw lampang saw a changkang ka rin aiin hei i a chhung vel maw han chu tuna hei an la kalh a i hei nge eng a hrang hrang kha a la luh kual theih lo ta an kalh laiin ka lut a a bawihthla khawp mai. Lampang pawh a bang a sang thuai thuai hle a ni. Hmm. A nuam ang. A ground hi sak thar hlim a nia. An hawn a hi la rei lutuk lo a. an han la rei lo lutuk a chuvang chuanin tam tak an lut leh thin anga extinguisher a lo awm leh ta a fire extinguisher tih ang hi chuan hei cooler a awm bawk a ih ka luh chin tak tak hmang pawl ka sawi duh chu kan ground a nei that Aizawl a a hmun hrang hrangah pawh ni se. Tiang ho sorkarin a hmalakna artificial turf thalai min phahsak hi enkawl uluka bawlhhlawh te a hmun taka, a hun taka paih bawma thlap thlap theih chuan maw tiang kha i min en enkawl uluka mu keimahni tan aw. Chuan he lamah hian toilet ahh janitor room.

a sang khawp mai deng deng mai a. Chuanin khil vang an kal chho ang. En beh zuai nga. Hio. Khi lai hi changkang riau mai. Ko an kal avangin ka chho lo mai ang. An a luh tlang theih dawn chuang lo awm zi awm lo umm changkang reuh hle mai nakin a la kal dawn nia hun kan neih hunah aw min dana kal chhoh thei a helam atanga lut thla tur chuan enjoyment vlog ka tih hlauh vawiinah chuan Thil hi chip chiah takin ka rawn dit a details in ka hrilh dawn lo chauh a umm nuam khawp mai hnathawk pawh an tam a hna an thawk tir tir mai ni tien umm oh oh oh e khung dawn em khung dawn em oh khung e khung e khung e Tin a chhak ta han ka la leh a umm tun atan chuanin ti zawng kha ni rih phawt mai se la hei parking pawh zau tha khawp mai zau tak leh zau tak engkim deuh thaw a tha a mahse. Tunahin la siam mek a nih a, duangin duhthusam la ni chiah loh a, chuvang chuan tih zawng khan i rih phawt mai teh a se. Umm, tunah hianin cafeteria duh chhoh tawh a ni. Aw, hmai inti leh zuai ang aw, tawng a khawk duh hle. Umm. Step pawh zau tha ka lem. Cafeteria chu an kalh rih a. Hei hi cafeteria tanga lan dan a ni a. Tah hian in cafeteria kha va awm dawn ta leh chu. Chungchang khan maw. Glass chhah zet mai a lo awm bawk a, tah huanin parking te pawh a zau tha a. Eng a nuam khawp mai. Mahse kan hmun hma te hi maw i kan hriat loh chu tih fel fai enkawl uluk kha an tih mak maw ni maw. Bungraw la awm lo a tawng a la khawk nasa khawp mai.

Aizawl Smart City Limited tah hianin first floor plan ground floor plan lo lang leh ta tien a ni mai hei chu tlu vak vel hian an theng thawng dawn chuang lo a hei hi tiang kawngkhar i mizoram ah pakhat chiah siam a ni wow Mizoram playground ah main gate ah pakhat chian siam a a hawn hun a nghah leh lawm tawh khawp mai. Han in heng an nem ang a vir mai dawn nia hian kha zawng kha a ni. Hnathawk an la awm mek a duh ang in an la peih fel lo deuh a. Hmun hma te hi vawng fa ila khel te pawn bawlhhlawh hnut chhiah mai mai lo ila bawlhhlawh bawm te pawh nakin an la siam ang an siam hma chuanin bawlhhlawh te pawh kan bag ah a theih chen chen sarang ah te fun ila kan enkawl fai leh keimah ni tan zel ni mai a nuam hle mai a khi khi a chung hi cafeteria tur a nia luh phei theih loh a khi khi.

Hei hian hi entrance hei entrance zawk a ni tah hian ticket khen lei tawh mai tawh a ni ni te chang tlung reuh khawp mai kum in zet chu chuan Ti hian ni mai. Luh chhuahna a ni. Hei hi a luhna. Parking pawh a zau hem hem hle mai. Um. Durtlang playground. Durtlang Football Stadium parking pawh zau tha e zau tha e ṭiah ṭiah mai a thun security cabin a nia umm chawkidar te an awm a hnathawk te an awm mek bawk a inah a zawng zawng kha chu kan la thli leh tur a ngai ang aw.